from Zimbabwe, the first kind of problems they meet, they meet dzinotanga between the wife and the husband. regai ndikutaurire zvaizvai zvamunonyeperana ndi hanzi e eh, kunoku kune, kune magirlfriend munhu anoita magirlfriends akawanda kana chichi let me tell you the truth inini handiuye ndichikufadzai nenema be it inyaya dzemumba kana dzepolitical let me tell you the real truth kuafrica kune vakadzi vakawanda you know when i visited zimbabwe last time after being away for so long ndati ndichiburuka so ndichitanga kuona vanhu veblack vakawanda vakadzi unoziva ndakarohwa nehana ndichiona vakadzi vakawanda zvisingaiti muroad and i ask myself ndikati unoza kunoko ka ndokwaunogona kuti auna une every opportunity every corner yekutaura nauyu yekutaura nauyu yekutaura neuyu kunoku there is nothing like that kana mukatanga kuita magirlfriends zvakuti mogona kuita vanhu muri 3 4 pamunhu one muchinyenga munhu one this is the truth and this is the reality yemudiaspora muri kunzwa hence why vakadzi vakawanda vachizonyengwa nevanhu 456 456 mukadzi one but magamba 6 anenge achizivana kuti awi ndinhingi ndingarutera nhingi ndingarutera and most of the times vanhu vanonyenga zvinenge zviri zvidhakwa handiti so at the same time i don't understand why people don't like the truth and why people don't like kudzwa chokwadi or i don't know why people lie to themselves and not want to to take the truth as it is So I don't know why a lot of women on my post yandaita they've come up and said why is it because this man anga achiwana mari yakawanda and anga achizoita sei anga achitambira kudarika murume what has that got to do with life if i may ask so chunhu chinonzi mari chiri kuuyiswa sei pamberi peproblem yekuti munhu auraya vanhu munhu auraya vana vake kana vari vana vake according there is different you know kuno kwatogara kunogwa you hear the information i'm not going to talk about anything to do with the real facts on the ground but what i can say is that regai ka mapurisa aite basa rawo ka kuno kune, kune mapurisa asina corruption regai mapurisa aite basa musati matanga kuti weyo ndingazodai hee uya akazodai ko kana asiri iye auraya vana vake nemukadzi wacho ko kana asiri why are you rushing to condemn and nail and say this and that and that ko there is so much things that are being said There is so much including issues of of some some gang be, being involved in some chi about money and some properties and stuff. What if what if this guy ran for whatever reason? Ko kana asiri kana ari then what? Let the police take its course. Anditi isusu tinoda vanhu vanodzidza kushandisa um, zvunhu zviri real, mafacts are real on the ground. I'm not supporting kuurawa kwomunhu handina kusapota kuti munhu aita zvakanaka ini no handina kusapota anything don't get me confused ndati regedzai mapurisa aite basa kusvika pekupedzisira and by the way kana fesi yeyuyuyu ave ready after seeking legal advice yaari kutsvaga

handiti at this point he is a suspect just like anybody let me tell you one thing that you don't know kana mukadzi achigara nemurume mumba murume akamuka akafa mukadzi iye is the suspect key suspect to this story ndozvamusingazivi muri kumanyira kuita maend ma conclusion enyu panyaya yamusiri kunzwisa kuti chii chazoitika kana kuti chii let the guy get legal advice and let him hand himself into the police and then you start talking then you start talking some of these things um, zvine maremarcations nema nemaeffects ekuti you set your do saka zvinzi chero kukoti munhu akanzi he is a murderer kana kuti aita sei is a suspect the members of the jury are chosen and they are told at the start of that

I want, I want to talk to men handiti i want to talk to men in the, ins, in the instance that as men advising each other ndakukutaura ndakutaura chokwadi andina andina kuti vakadzi vachatsamwa kana kuti varume vachatsamwa kana kuti chi i don't care about that inini i don't care about all those my emotions evanhu i i've lived my life the right way the wrong way i've gone to the depths and i've come out to the top i don't care one thing i told myself for me to live good i don't do anything for anybody i don't make anyone happy i come out to tell the truth to advise people that want to be advised if you don't like it you know it's up to you throw it away every man i want you to understand this it doesn't matter mukadzi waunonotora kuti wamutora kupi kana kuti akaita sei wazomuuyisa asina kudzidza wazomutora azoenda kunoita nursing azoenda kunoita dhigiri rechii wamusapota wamubhadharira chii ave zvakazoti zvikati zvikati zvikati it doesn't matter whether ndisisi vebasa waotora mbanga akaita sei akashati akaita sei hakuna mukadzi asinganyengwi hakuna hakuna chero nevedu vatogara navo mudzimba chero vana mai mufundisi chero vanani chero maelda ekuchechi maelder muri kunzwa anenge achinzi uyu anotsva pamweya anotsva anoshimanda anoita zvese hakuna mukadzi asinganyengwi mukanzwa achinzi hee hee mukadzi wangu ari honest anyone any murume aunoona anotaura kuti hanzi mukadzi wangu ari honest is the dumbest mother fucker on this planet muri kunzwa i want to tell you this reality in life take this and put it in your head mukadzi wemunhu chero wani chero ari singu chero akaita se hakuna mukadzi asinganyengwe hakuna number one number two hakuna mukadzi anonzi anzi uyu hahure haita sei hadi mukadzi wese akafanana nesu isusu varume takangosiyana pavisiology yebody dzedu idzi every woman also looks at someone else out there muri kunzwa dakuudzai chokwadi vanobhoekana get off this life ndezvenyu but i will tell you the reality of life mukadzi wese anotove noumwe murume waanochiva kuti murume uyo akanaka its real its true kana vanhu vachida kuzviadmita vanozviadmita varumewo vese every man on this planet looks at another woman and say mukadzi yakanaka it gets worse when those people are in the same environment and it gets even worse when those people see each other every day because the chances of something happening ipapo is very very high basa rangu indori kuya ndichikutaura ichokwadi whether you guys like it whether you don't the reality of the truth is kuhurirwa nemurume kana nemukadzi hazvisekanwe manzwa hakuna munhu ndogara ndichitaura ini ndichiti vanhu vari mumamarriages avo ekutanga vaive yekuti haasati ambonzi ah, akazoita mwana nanhingi vakasiyana the way those people treat life and how they look at everybody else ndo vaive vamunoziona unoti vakapinda maproblem akaita seiwayaya

you see thats ndo pamunoona vanhu vachinzi akazvidzora angona kuzvidzora kana kuti akaita se because akambosangana nezvinhu zvakadaro vamwe vanosangana nazvo vopotsa kuita zvinhu zviri deadly and then asungwa nemapurisa vazorealiza kuti shet paipayaka paipai ndanga ndaita zvimwe zvinhu ndo panodzidza vanhu pamunoona munhu anonodzidzwa kudza kuzvidzora kana kuti munhu akaitirwa izvozvo anogona kutolareta kana kuti anoita sei but vanhu votanga kuti haa akadyiswa kana kuti haa akapusa kana takaita sei no munhu anenge akadzidza kuzvidzora kumasure pamasituation akadaro but I'm, take, take, take, take, I'm trying to say what I'm trying to say to you guys is that every man because even vakadzi variko vakadzi vanopisa varume nemafuta vanobaya varume nemapanga kana kupa vanhu poison kana kuita sei they are there but these things don't come out the way that if a man does the same thing it comes up on facebook vakawanda vakadzi tikada kuzvitarisa ka vakauraya varume unongozonzwa munhu akunzi akaenda kukoti akasungwa pane mukadzi akasungwa akauraya murume akasungwa akapuwa unozozvinzwa after the court zvinhu zvakubuda pamapepa aumbozvinzwi time yazvaitika the way that when a man does something like that This is the real truth. Inini, I only come and tell you the truth, whether you want to hear about it or not. Coming back to the same issue and achida kutaura panapa. Pane kamweya so kanouya neairport. Muri kunzwa? Pane kamweya kanouya nemairport aya. Wakwira wapinda muDubai, wabva muDubai wapinda muEngland, Heathrow wapinda muchii, wapinda muScotland, wapinda muRussia kana kuti chichi. Airport dzese pasi pano airport dzese dzine mhepo dzine mweya yakaipa because uri kusangana nevanhu vakawanda uyo abva kwakati ane mhepo dzekuengland uyo ane mhepo dzekuindia uyo ane mhepo dzekuchina uyo ane mhepo dzechii ane mhepo dzechii dzese paairport paya paunonodai so dzobva dzanoti tiba ipapo ndo zvakafanana nevanhu vanodanana nevanhu vakawanda wanda uyadanana uyu yadanana uyu yadanana uyu because ukapinda mudiaspora you always find out kuti most likely varume ndo vanonyanya kufamba ndo vanonyanya chichi ende vakadzi vanenge vasiyiwa kudzimba vaive havamboite chihure kana kuita sei nekunotsvaga vanodanana nevanhu vari padhuze vanokushanyirai vanoita sei aui family friend ukada kuzvitsvaga chaichaichaicho kukuti chii chiri kunzi chaitika ka 80 percent of these things patozozviziva kuti o oh, inyaya yakati yakati yakati vazhinji vacho vanodanana mumachechi chaimo muchechi vachiinda kunonamata wona elder umo elder anotosiya mukadzi wake kutopika mukadzi womwe elder kutodanana naye kusvikira imba iyoyo yaparara im talking about something that happened something that i even witnessed with my own eyes ini ndiri panapa

think it's normal it's not normal ukaona isusu tiri panze pechechi ka takuona zvinhu zvakaita seizvozvo it's not normal it's not right kuti uyu elder anotora mukadzi weuyu elder atora mukadzi waelder uyu voplan obva vasungisa elder uyo ari kucomplaina kuti mukadzi wangu obva asungisiwa obva aita se zvonzi hapana zvatiri kuita but isusu tiri panze pechechi ka tiri kukuonai tiri kusangana navo kwese kwatosangana tichivaona muroad vachiita zvavanoita kana kupi kwavanenge vachiita zvavanoita but vari muchechi macho vari kuignore and theyare tolerating and causing these things to carry on because they do and they like to see those things the end result now ndo paya paya paunozoona uyo ari kuitirwa izvika ashungurudzwa asungiswa aitwa sei zvese zviri kuitika akutozobva manje kaumwe musi akatsamwa ndo panozoitika maincident akadai so handisi taura zvinhu zviri kure nditaura zvinhu zvandakaona muno mutown mangu mandogara muno to a point where some of us tisisaende kumachechi iwayoka we ended up approaching people kuti no you need to talk to these people kuti they should stop what theyare doing because tiri kuzviona taimbozvinzwa but tavaona pakati what is going on kana zvinhu zvazoipa manje ndopaunonzwa madifferent version he hey, ainetsa he hey, aitai so he was very obsessive he was chichi he was this and this guys ka let's be real people who live in the real world who, who, who actually are able to tell themselves the truth zvinhu zvinourayisa both sides murume nemukadzi zvinhu zvinourayisa chihure Number two, zvinhu zvinourayisa ka ndizvozvi izvi zvekuti munhu unozoedwa madna wanikwa kuti vana havasi vako nekuda kutora mari dzevanhu nechiichii zvakawanda wanda izvizvizvi hatidi kureyerana nhema inini ndiri panapa as a person that's known by lots and lots of people handimbofa ndakauya pano ndichikupai advice kuti hee kana mukadzi uchiwana mari yakawanda saka zvakazodii hee chichi that does not call for you to disrespect your family or disrespect your husband if you made a vow kuti murume wako murume wako ka saka zvemari yauya izvazve ndopa unoona kuti vamwe vanhu vakakura vaine uno i don't know how to completely describe this situation kana murume achienda kubasa mukadzi asingashandi life is okay and life is okay in the sense that the husband can look after that woman kana mukadzi akaenda kubasa murume asingashandi life is a problem That's what you are trying to tell me here. Hakuna chunhu chinonyangadza sekuziva kuti munhu wauri kuona achifamba panze apo uyo ari apo uchimuziva woziva kuti munhu iyeye ari kushungurudzwa asi muchinyatsoziva mese town yese muchiziva kuti aa uyu uyu uyu ndiye ari kunyenga mukadzi wauyu ndiye ari kudanana nemukadzi wouyu uyu uyu ndiye akanyenga utatomuona ari pakati vanotoenda kwakati vanoenda kuhoteu yakati vanotoenda vachinobhuka no this weekend vanga vari uko kumvura uko tichitovaona asi unoona mukadzi yanoita chivindi chekusumudza foni kudai so kufonera mapurisa kuti ano ah, ari kundinetsa ari kundi is very obsessive ndo mawedzi avanoshandisa kam varungu e, e, e, ari, ari political mudzimba obsessive abusive machichi all these words they are designed to destroy family units and structures There is nothing else these things do. Destroy, design and kill families. Ndopo unoona kuti ukasachenjera ka. Ukasachenjera kana uri mudiaspora kune vaya vanoda kutora word rangu inini. Kana wabva kuZimbabwe my advice is this andastenda kuti kune vakafamba nzira yauchazofamba iwo vakaifamba kare andastenda that dzidza kuve independent usashanyire shanyire vanhu vakawanda mudzimba dzavo umu mumaraini umu usashanyire vanhu vakawandisa musaita tumakwata tokungounganidzwa muchingoti mabrai ngatiitei brai musi wakati brai musi wakati he ngatiunganei nhingi kwanhingi kune pati ndokwamunonyengerwa vakadzi ikoko sei musingadi kuzvinzwisisa mukadzi anyengwi nemunhu ari kure iwe uchiita handi bhuru wangu haa mukadzi wangu haanozotya akaona unofunga kuti isusu tisirai nabhuru vako tisichanyenga mukadzi wako tisingamuzive hatitorina basa naye because hatimuzivi vakadzi vanonyengwa nevanhu vari comfortable vava kubuilda relation navo ndo vanhu vanonyenga vakadzi venyu ivavo that is the real truth unoona vanhu vano kutosekera kutoita tumabrai every weekend abva pano vapinda apa vabva apa vapinda apa eh, uchingoona ukada kuzorizina ukabvunzwa vanenge vagara mutauni imomo stereki vanotozokuudza kuti aa kudheni kwamakutambira uku kaukuku by the time yaunoudzwa izvozvo mukadzi anenge ainda that is the honest truth by the time you get to know these things munhu anenge aenda kudhara ende kuzomudzosa ipapo moshaya kuti hazvina kunamata zvinhu izvi muri kunzwa hazvina kunamata unogona kutotorerwa mukadzi wacho napasta ndo chokwadi chandokuudza ichi mugosa iwo paunozozvibata kuti mukadzi wako atorwa napasta ka iwo ndo unonzi ndiwe satani muchechi unodzingwa muchechi imomo people are very uncomfortable with these things people are very uncomfortable nemastatement mamwe atotaura but kutaurirana chokwadi muri kunzwa kutaurirana chokwadi mari ka zvamofanira kuziva ndezvekuti there's a level yaunosvika yemari yekuita mari yekuti even muchishanda iyo nemukadzi muri two muchishanda mumba amumbofa makabvunzana kuti wazowana mari nhasi kana kuti wane mari shoma kana kuti yane akawanda pane level yamunosvika yamunoatena in life financially that you will not even know kuti uyatambira mari this week uyatambira mari this week kana masvika palevhu iyoyo ka hakuna anoziva kuti ini ndinotambira kawanda kudarika uyo hakuna hakuna there is nothing like that ndoramba inini because munenge muse there is no reason there is no reason to say ini ndowana mari yakati ndeyekuti mari inonzi uya wana mari yakawanda ka ndeyekuti munhu munenge muchitanga kubatanidza kujoinidza kuti zvinhu zvifambe i i believe kuti anyone who moves to a new place you have to find maresources ekutanga kuita build your life but that should not be the reason why people should establish a point yekuti uyo anowana mari yakati uyo anowana mari yakati saka takada you are building your life to a certain point where you don't even need to worry kuti uh, iwo wazotengere chakati wazoshandisire 200 dollars kwakati unosvika papoint yekuti unogona uno kuwana mumba mane chakati hautombobvunze futi because unozviziva kuti mari yacho iripo zvekubvunzana zviya zviyaka ndezve a, a point of desperation yeah, of which we all go through that at some point but uh, ukaona vanhu vakutanga kuburitsa muromo yekuti he uyo anga achizowana mari yakati he i believe idzavo hama idzi ndokuipa kwehama hama dzinouya dzichitaura zvinhu zviri dangerous hama dzinoburitsa zvinhu zvisiri izvo ndo dzaya dzinenge dzichiudzwa kunzi hey, he is very controlling unoziva unoshaya kuti inzwi rekuti controlling rinorevei controlling because someone has just asked unoziva munhu ari controlling anonyorera munhu eday time table ini ndikadaita controlling panapa inini ndogona ku I can, I, I can monitor every movement A to Z.

hakuna zvinhu zvekunzi anzi mukadzi aanobuda mumba asina kukuudza kuti ari kuendepi usingazivi hamuzoonana na 5 p m gai ndikuudzei zvinoitika mumatauni atogara iyeyo madhara mamwari muno umu kune madhara anonyenga vana vadiki muri kunzwa kune madhara anonyenga madzimai echidiki and uh, so, some of these men ukazvitarisa ka they don't look after their, their wives also they don't look after their elderly wives now hence they resort kuteera vakadzi vamwe vaya vadiki kumabasa kumanight shift mukadzi wako anenge achitozikanwa kuti ari kushanda pakati pakati atoteerwa achitofonerwa achinetswa achito maybe zvinoita kuti vanhu vabatwe ka kupomerwa tutikitiki toita chokunzi ah kana kuti munhu aonekwa kwakati kana kuti azoonekwa ane umwe munhu kwakati kwakati wobva asvika mudhara wayo bva wavamhoresa manje uyu uyu kuti achizonakira manje haachakwanisi kuramba zvinhu zvakadaro ndo paunoona mukadzi wakwakutegwa kumanight shift muma muma you know kumabasa basa akufonerwa achitozikanwa kuti ari kushift musi wakati all these things that's how these things start handiti but at the same time at the same time mukadzi waunoda unoziva kuti mukadzi wako hauregedze mukadzi wako achingowaya waya mumaraini achingonzi ah he kwamainhingi he ndiana baba yo ana baba mumacomunity mucommunity munomu he ndibaba nhingi ndinhingi there is nothing like that ngavakuvenge hauraramiri vanhu hauna kuuyira vanhu kuno hakuna kuti hanzi ukafa hauvigwe chero usingafarigwi nevanhu uchavigwa chete hazvina kuti hanzi chii munhu wese anopinda pasi pevhu hakuna munhu anonzi avigwi nekuti hauna uwirira nevanhu ask yourself why it the vast majority of people vakabva kudhara vasingauyi kuzobatana so vanenge vachizivana vanhu vanenge vachizivana inini nyaya dzangu inini ka ndedzekuti ndinongouya ndichikutaurirai chokwadi regai muchinda uyu kana apedza zvaari kuita whatever legal advice is seeking he is going to hand himself over to the authorities whether ndedze kuzimbabwe whether ndedze kubotswana whether ndedze kusouth africa whether ndedze kupi he is going to hand himself take this word from me he will hand himself over when he hands himself over he will talk his story kuti zvii zvaitika haikona kumanyira kukondema vanhu when you start a fire and then you receive the brutal part of the fire what you and you are victim handiti i do not support vanhu vanouraya vanhu but understand that the mental capacity dzedu vanhu dzakasiyana if you do understand that part kuti our, our tolerance rates mumusoro dzakatosiyana munhu anotoenda insane over nyaya dzakadai so only people that have gone through this kind of thing things handiti they will understand what i'm trying to say handina kuti munhu agona ini hamuna mbonunzwa ndichidaro but ndaona 80 something percent yevakadzi vakutanga kutukana neni ye unfollow e chichi whether you unfollow me whether you follow me inini basa rangu nderongokuudzai chokwadi ndongokutaurirai chokwadi handina kumboti munhu anatsa kuuraya vana handidi kukurayira nhema kune vanhu vakawanda chaiwo chaiwoka Look at the, the rising number of these cases. The biggest problem is that we don't tell each other the truth about where the problem is. And I want to say this to men. Maybe kuvakadzi uku ka dhilai nezvamunoudza namakuhwa but ndoda kukuudzai varume ka for your sake always prepare your mind kana uri munhurume

That is the honest truth. Always know that you know what? These things happen. Whether munhu vari kugara muimba yakaita sei whether vane imba look at that family they were well up hazvina basa kuti munhu akaita sei haisi nyaya yeurombo iyi zvedu isusu zvatinonetsanira napovoka zvekuti he uyazowana mari yakati uyazowana mari yakati to be honest to be very honest ini nai take it kuti mari mari inogona kutoita kuti mukadzi wako atoenda kutononyengwa wesi panze da kutaurira ichokwadi chaichaicho unogona kutengera mukadzi wako zimota ranofamba raro rakanaka zvingaiti agoenda agononyengwa panze apo agodanana nemunhu 10 years 10 good years iwewe uri uri in the dark that's why ndati inini ndosaka ndati inini every man prepare your mind for such circumstances Kana wapinda mumasituation akadaro ekuti wabata mukadzi wako kuti ndo zvaari kuita, if you can't handle it, have a person that you can so trust kuti you know what, let me call this, force yourself before you do something kuti let me call someone. This person I trust, let me talk to them. This is the biggest advice I can give to anyone. it doesn't matter kuti aitei wabata kana kuti wamubata ari mumba kana kuti chii prepare your head so that you don't end up killing someone or killing the kids hakuna munhu anoti ndakuuraya vana vangu hakuna mofanira kuzviziva izvozvo dzine dzakuta kudai unozvati kune vanhu vanofunga kuti inonzi mental mental health iya yaka someone's mental state means someone dzongokute dzongodambuka kudai so and vanhu vakawanda vanofunga kuti he azozvididi he what not whether people like what i say or not i don't care what people like or don't like about what i'm saying i'm telling you the truth kana uri murume gara uri prepared kuti

ndikamuti inini have you ever watched movie inonzi the law abiding citizen that's what i said akati ano ah, handizivi handizivi ndikamuti no i've got the dvd i'm going to give you that dvd go and watch the dvd kana wapinda masituation akadaro uchishuva kuti you must do something about the matter

ndozvanofanira ngoziva kuti kana mapurisa akakutadza ukanzi wanetsa mapurisa anopedzisira afonera swat so iwewe why would you want to lose your life because of a woman that already showed you that they don't love you paya paya pamunonzwa zvichinzi walk away ka zvinhu zvakadaro zvinoitwa nevanhu vanenge vaita prepared their mental state

who really knows kuti kana ndazopinda musituation yakati ndichada chero masoja kana chiinda kuhondo chaiko chaiko vanoita inonzi tactical training when you do tactical training you are looking at all the scenarios scenarios dzekuti kana ndapinda problem yakati ndinodai kana ndiri musituation yakadai Sei vanhu vasingadi kuudzwa chokwadi about zvinhu zvakaita seizvozvi zvatiri kutaura izvi? Unongoona kuti vanhu vese vari kupindura pamameseji aipost endanyore vanhukadzi. The fact that vanhukadzi unoona kuti no, 80 percent yevanhu vari married vakadzi vane maissues nevarume vavo and they want to take revenge they come and post this on social media and say this all these fights and saka kana vachiuya vachigwa because of a situation yakadaro ko panze apo vanonoita sei that's the question that i have i ask one question kuti kana mukadzi wako achitadzawo kurespecta mumba uchitaura nemuromo muchitaurirana so uchimuti a ah, you know what zvakati maybe uda kumutraya kuda kumuudzawo zvakati kana kuti ah, tadii kuita zvinhu zvakati ungoona me muchingoita fight disagreements everything zvikazoti zvikati saka chii chinokuudzaiwo kuti kana mukadzi achitadzawo kurespecta mumba kana ari panze apo anokurespecta chii chinokupa chivindi chakadaro Why would you have so much confidence in someone who doesn't listen to you muri mumba kuti anoka ah, tiri panzi apanzi ah, ah, apa ari kubasa she is fine she will respect me wotozonzwa munhu anenge akuti hey it's because i respect myself you respect yourself so you don't do that let's be honest respect starts in a home respect start by respecting the men you live with and then most of these things don't happen as long as kuchigara kune mafacts ekuti indowana mari yakawanda zvikazodai tinotovaziva ka vanodaro munhu anoroorwa gore rino agochata kuita muchato unotyisa unoshedzwa vanhu vese vanhu vese wozonzwa kuti next year hatisi kutaura mvana munhu anenge ari musikana agoroorwa agoita muchato unotyisa vanhu vagokokwa vanhu vagofara muno mudiaspora munoitwa muchato muri kunzwa vagoita muchato unozadza zihoro rakakura zvozonzi ha muchato uya wapera next year munhu achingozvara mwana so achingobudisa mwana mwana achingoti wotorerwa murume nemvana unonzwa unotorerwa torerwa murume yeye nesingle woman ndoda kukuudzai zvinoitika zvinokonzerwa nei zvinhu zvakadaro zvinokodzerwa nei zvinhu zvekuti musikana chai chai asina kumbonzi ah, zvakawanda kana kuti chii atori musingu anotonzi ah, iri singu rakambopindana nhingi rikapindana nhingi rikazodai nababa nhingi rika ko uyu uyu uyu musikana uyu uyu anyengoona blaza vachata wozonzwa mai maexcuse acho heis abusive hey akadai akagara ane mukadzi zvazodai hey anonyenga sterek anodai kune murume asinganyenge talotaura nashuwa kune murume asinganyenge chero mapasta anonyenga futi hakuna murume asinganyenge chero ana magaya vanonyenga varidzi vemachechi so stop the nonsense at the end of the day ka chinoita kuti murume abude mumba azonotsvaga onyengwa nesingle mother because masingle mother anonyenga futi ka onzi azonyengwa nasingle mother kana kuti anyenga single mother it's because this woman knows how to look after this man that is the honest truth masingle women evavakura kana murume wako akairaenda ikoko haabviko haabviko hazvina basa kuti kukubika kana kuti pabonde kana kuti kuita sei kuti kuchengetwa nekuita sei masingle mother anochengeta varume ndikutaurirei munoshaya murume for 10 20 years 10 20 years just because iwo uchiri kamusikana ye ndoshanda ndowana mari yakawanda ndoshanda pahospital apa ndowana mari yakati ndizori chii chii ndizori this that that e ndizori manager kwakazoti e ndiri chii zvikazodai zvikadai so murume anongobuda ongoenda kwaano respect kana aenda manje ndopanotanga kuti hei ari kuhura hei ari kudidii hei ari kuizoita sei hei zvikazodii but tiri ngotaurirana chokwadi zvunhu zvakaita seizvi izvi izvi zvinotangira pakuremekedzana mumba ukaremekedza murume wako hamumboiti problem handizive murume anoremekedzwa dini anotanga bongozo zomba handisati ndambozviona handisati handisati ndamboona murume anoremekedzwa mumba make anoenda kunonyenga panze apo handisati ndambozviona maproblem anotanga apapa pamuroma ndopazvinotangira chete aiwa inini ndabhoo ndapedza shungu dzangu zvinorwadza zvinosiririsa mhuri yezimbabwe ndizvo zviri kuitika munyika medu isusu sezinu news media tiripo pakutsvagirai nyaya tinouya nenyaya semaonero atinenge tadziita hatina chatinowedzera kana kutapudza so don't forget to subscribe to our channel like comment and share